Mähriban ildeşler siziň hemmäňizi Dubaýdan gyzgyn garşylaýas we biziň YouTube kanalymyza hoş gördük. Siziň bilen kompaniýa Maşyn Bazar we Women alyp baryjysy Haýtmyrat. Şu günki gepleşigimizde görkezjek bolýan we gürrüň berjek bolýan awtoulagymyz iki müň ýigrimi üçünji ýylda çykarylan iki müň ýigrimi dört model dolulygyna täzelenen Nissan Navara pikapy. Bu pikapyň bahasy we wazmoznosti, komfortnosti, näçe tonna ýük çekip bilijiligi we beýleki fişkalaryny göz öňümizde tutanymyzda özüniň konkurentlerinden, bäsdeşlerinden has-da öňe saýlanmany başardy. Bäsdeşleri kimler konkurentleri? Toyota Hilux, L iki ýüz we beýleki beýleki pikaplara serediňde has-da owadan çykarylan we has-da bahasy amatly.

Hemmesi ýewropeýskiý komplektasiýa, içi peçkaly, kondisionerli gelýär. Indi nähili görnüşleri bar? Nissan Navara iki müň ýigrimi dört model çykaranda iki görnüşli dwigatelli çykardy. Iki üçlük turbo dizel gelýär we iki ýarym turbo dizelni motor gelýär. Bizdäki şu massatlykda bar pikapymyz şu görşüňiz iki ýarymlyk Dwigatel turbodizelni, katory bir ýüz segsen ýedi at güýji we dört ýüz elli nýuton-metr kürçär şu moment. Şeýle-de eger ortalyk bilen alamyzda iki ýarymlyk turbodizel motoryň güýji bir ýüz altmyş, ortalyk bilen alamyzda, bir ýüz altmyş at güýji we dört ýüz üç nýuton-metr kürçär şu moment. Maksimalny, aňyrbaşy, berýän at güýji bir ýüz segsen ýedi at güýji we dört ýüz elli nýuton-metr kürçär şu moment. Nähilek reňkler bar? Ýedi reňkde çykýar. Ak reňki, gara reňki, şu görýäniňiz Leonardo Grey, mokry asfalt reňki we gyzyl reňk hem-de medowy, med bolanda şokoladny reňk bolýar. Gara, gök reňkleri bar. Transmissiýa, korobka barada aýdanymyzda, ýedi stupençdi awtomat gelýär, ýedi skors awtomat. Eger mehanika bolanda, onda alty stupençdi, alty skorn mehanika gelýär. Şu görýän komplektasiýaňyz Iň aňrybaşy maksimalny komplektasiýa. Komplektasiýanyň ady Pro dört X. Bu komplektasiýada näme gelýär? Içinde kožunyý salon, sekiz dýuýmly uly multimediýa ekran, taçskrinli, üç ýüz altmyş gradus kamera we bluetooth arkaly birikdirip bolýar, Apple CarPlay, Android Auto işleýär, kruiz kontrol. We aýagynda ine şular ýaly on ýedilik diska gelýär. Nissan Navara-da on altylyk razmerden on sekizlige çenli diska gelýär. Edil şu matky görýän komplektasiýaňyzda on ýedilik diska. Razmeri iki ýüz elli bäşe altmyş bäş on ýedilik. Öňünde dört linzaly switediodnyý prožektorny fara gelýär, siz dko şeýle gündiz ýanýan we aşagynda-da led protiwotumankasy gelýär. Indi daş sypaty barada aýdanymyzda näme indi şu taýtynda nakladka na krylýe, podnožka aýak goýan, bokowoý aýnasy powtoritelem poworotnika, üç ýüz altmyş kameraly. Gapynyň tutawaçlary, ruçkasy bezklýuçowy dostuply. Üstünde-de reýling gelýär. Hawa, bäş orunlyk kožuny salon, hälki aýdyp geçişim ýaly. Bak ýomkosty segsen ýedi litr dizel. Hawa, iň esasy zatlarynyň birem pikap aslynda bir fermerler üçin, iş üçin çykarylan awtoulag bolansoň, ýük göterijiligi, ýük göteriljigi bir ýüz elli üç kilogram we ondan daşary arkasyna pritsep, çeležka, sepläp bolýar. Üç ýarym tonna çenli arkaýynam şu pikap çekýär. Arkasynda parktronika gelýär, arka kamera gelýär, swetsidiodnyý arka faralary we ine eýýäm obnowlýonnyý şeýleje logotip Nissan. Hawa. Zamok, orta zamok, ine şu taýdan ortasyndan açylýar, iki gapdalyndan tutulýar. A käbir pikaplarda görýän bolsaňyz şeýle iki gapdalyndan açylýandyr. A bunda ine ortasyndan. We şu taýjygynda ine arka bagažnyň gapysyny görseňiz, Navara ýazgyly gelýär, ştampowanyý. Dört ikse dört, ýagny isleseňiz iki, iki WD yzy işleýär, sürüp bolýar, isleseňiz dört WD geçirip sürüp bolýar. Goşmaça goýup bolýan dop opsiýalary näme, dopolinitelnyý? Arkasynda şeýle ýapylýan syrmaly görnüşi bar, skladowyşçy görnüşi bar, kryşka goýup bolýar we ondan daşary wanyçka diýýärler, şeýle plastmas. içine goýup bolýar we hem-de şu taýjygyna sportiwnyý duga goýup bolýar. Şu görýän arka fortuşkaňyz bardyr, aýna, içinde knopka arkaly açylyp ýapylýar. Hawa. Indi podweskasy barada aýdanymyzda arkasynda bäş ryçajny gelýär. Görýänsiňiz. Kstaýti bi o zat ramnaý konstruksiýa. Göni ramada oturýar, moşny pikap. Öňünde-de poperiçniý ryçag dwaýnoý, nezawisimaý.

A bärde podnožkasy ýok, reýlingi ýok, bokowoý aýnada kamera, zat powtoritel ýok, prostoý içe mata salon gelýär. Ýöne bu alty stupençdi mehaniskiý korobka peredaça, alty skor mehanika korobka, motor edil şular ýaly iki ýarymlyk turbo dizel gelýär, bir ýüz segsen ýedi at güýji we dört ýüz elli nýuton metr kür çäşme moment. Esasy zat indi bahalary. Bahasy şu mat ýanwar iki müň dörtde düşürýär şu. Wideoobzorymyzy ýigrimi iki müň dollar paket ýag bilen ýigrimi iki müň dollar şu bazowy komplektasiýa. Egerde polny fullowy komplektasiýa aljak bolsaň aňyrbaşy bu pro dört iks gelýär Nissan Navara pro dört iks buň bahasy otuz iki müň dollar. Egerde bu wideoobzorymy siz halan bolsaňyz onda laýk basyň dostlaryňyz bilen paýlaşyň we indiki wideolarymyzda nälelik maşynlary obzor etmegimizi halaýan bolsaňyz görmek isleýän maşynlaryňyzy teswirde kommentariýada ýazyp galdyryň. We iň soňunda hem özümiz barada belläp geçesim gelýär. Biz kompaniýa Machine Mother FZCO, Dubaý kompaniýasy, eýýäm on birinji ýyldyr Dubaýda maşynyň söwdasy bilen meşgullanýarys. Ondan daşary görkezýän hyzmatlarymyz awtoullaglary saýlap bermek, awtopodbor, awtoullaglary bejerip, remont, tuning işlerini edip bermek, awtoullaglary SNG, Orta Aziýa ýurtlaryna eltip bermek, dostawka, we awtoullaglary bärde Dubaýda nomerlap bermek. hyzmatlaryny we galyberse-de awtoulag bilen baglanyşykly näme hyzmatlar bar bolsa biz şoň bilen meşgullanýas. Biziň web saýtymyz, Dubaýdaky ofisimiz, telefon belgilerimiz hemmesi şu wideoň aşagynda belläp galdyrarys. Wideomyzy soňuna çenli göreniňiz üçin köp minnetdar. Hoş sag boluň, saglykda görşeliň.